ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נומבער אַכט און נײַנציק מיטן טערעפיסט יוסף זאב בראווער, שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס, האו אר יו? הודו לשם, וואס מאכסטו? ברוך השם, פירם אויף די וועלט.

און מען קומט נאר אן אזויפיל וויפיל מען קומט אן, ס'איז איינס א וואך, און ס'איז דא אסאך שאלות וואס בלייבן אומפארענטפערט, עס איז יענער סאדזשעסט אז מען זאל ענטפערן מער ווי איין שאלה אויף אמאל, און נאכדעם קומט יענער צו צו די אייגענע שאלה. סאו, קודם האבן מיר שוין צוויי שאלות, איך גיי ענטפערן די ערשטע, בשותפך גיי איך ענטפערן די ערשטע שאלה פארוואס מען ענטפערט נישט צוויי שאלות אויף אמאל. איך מיין אז דו ענטפערסט נישט, איך האב עס שוין אפאר מאל קלאר געמאכט אז שאלות ווערן נישט געענטפערט אזוי ווייט ווי אויסגעלופטערט, און האפענטליך ברענגט עס אביסל קלארקייט אדער געבט עס דירעקשאן ווי צו גיין מיט דעם, יא? און איך מיין, דאס איז מיין מיין פילינג אזוי פארשט, אז יעדע שאלה וואס דו ענטפערסט בעצם עדרעסט א נומבער פון אנדערע שאלות וואס ווערן נישט געענטפערט דירעקט צי ווייל ס'איז סימילער נאר די סיטועשן איז אנדערש, צי ווייל ס'איז א אנדערע סיטועשן און א אנדערע אישו, אבער סוף כל סוף איז די זעלבע שורש. סאו במילא איך פיל יא אז די ענטפערסט מיר ווי איין שאלה ביי יעדע צווישן אונז. יא. אקעי, סאו לאמיר צוקומען צו יענעמ'ס שאלה. און חוץ פון דעם, די שאלות וואס יענער באציט זיך איז צו די שאלות וואס ווערן אריינגעשיקט. ס'איז אויך דא אסאך שאלות וואס ווערן נישט אריינגעשיקט וואס ווערן אויך פארענטפערט.

אויב מען רעדט שוין פון די שאלות וואס מען פארענטפערט יא אדער נישט, זייער אסאך מאל איז דא מענטשן וואס שיקן אריין א שאלה אין א זייער אזא אורדזשענט וואויס לייק, ראטעווע מיך לייק, איך מוז ריטשן אוט יעצט צו א טעלעפאן ליין און יענער זאל ענטפערן מיך ראטעווען און ס'זאל זיין נאך היינט אדער מארגן און לייק פליז וועגן און דעם ווענדט זיך

ס'איז נישט קיין נישט ניין וואן וואן. ס'נישט קיין מענטל העלט ריסארס וואס דו קענסט קאונטן אויף ווען דו האסט באמת עפעס וואס עפעס א קרייסיס אדער עפעס וואס באדערט דיך שטארק וואס דארף דווקא אימידיעט אטענשאן. ס'איז מער פאר אינפארמעישאנעל און

אבער אין אנדערע ווערטער גיי ריעטש אוט צו איינעם וואס דו גייסט קענען באקומען יענעמס אטענשאן, דאס איז סך הכל א אינבאקס וואס ווערט געמאניטערט איינמאל א וואך איינמאל אין צוויי וואכן צו זעהן וואס מען וויל ארויפלייגן אויף די פראגראם, ס'איז נישט קיין ריסארס. אקעי. סאו די שאלה איז אז יענער האט איינער וואס טשעפעט אים אסאך. טשעפעט נישט דווקא מיט ווערטער, נאר מאכט אים פילן, לאמיך מיין אזוי באצייכענען, מאכט יענעם פילן, מאכט אים פילן ווי טו סענטס, מאכט אים פילן ווי א, ווי א גארנישט. דאס הייסט, מיינט נישט נאר אריינפארן, נאר ס'מיינט אויכעט אז ווען ער זאגט עפעס וועט עס יענער אוועקמאכן, לשון נעמען, ביז ער, און אקעי לאמיך שוין צוקומען צו די שאלה, איך וויל נאר צולייגן אז ס'איז ער, איך בין משער. אז דא אסאך וואס די אנדערע די אוועקמאכער טוט וואס מען קען נישט אנכאפן מיט ווערטער ס'איז די באפ המאג איש יא איך שטעל מיך פאר ווען יענער פילט זייער שטארק אוועקגעמאכט און איך גיי גיין מיט די הנחה אז ס'נישט אז די שואל אליין איז א צוקלאפטע מענטש וואס ס'דאכט זיך וואס דמיון ס'קען זיין א יא אבער לאמיר אויסשמועסן ביידע זייטן ס'קען זיין דאס ס'קען אויך זיין אז איינער וואס קען גוט אוועקמאכן א צווייטן מענטש און כמעט יעדער קען קען עס טון אן דעם וואס מען זאל אים קענען רופן צו דין תורה דערויף, יא, דו האסט מיר געזאגט דאס, האסט געטון דאס. עס קען מיינען מיט קלאצן שיף אויפן דאך, מאכן א קליינע קוים באמערקבארע נואנסד פאקס מיט די פנים, עס קען, אין קיצור, מען קען מזלזל זיין אין א מענטש נאר אפילו צוקלאפן און אויפעסן און צוטרעטן, אן אמת'דיג זאגן אפילו א ווארט. איז יענעמס שאלה איז אז איך ווייס בשעת מעשה דאס געשענט ווייס איך נישט וואס צו טון איך ווייס נישט וואס צו ענטפערן איך ווער ממש איך ווער פארפרוירן אזוי ווי איך פריז און אסאך מאל קען איך ענטפערן זאכן וואס איז נישט צו די זאך עס קומט נישט אריין עס איז נישט די ריכטיגע תירוץ פאר דעם וואס יענער האט געטון די שאלה איז וואס זאל איך טון וועגן דעם סא יא. צו די ווערן פארפרוירן בשעת יענער פליקט ער איין. יא ווייל יענער האט דאך שוין קאנטראל אויף יענעם. סאו די שאלה איז יענער וויל וויסן וויאזוי זאל איך האנדלען? איך בין דער אריינגעפליקטער. יעצט קודם כל, איך געדענק האסט געזאגט א ענליכע הערה ווען איינער האט אריינגעשיקט אז זיין מענעדזשער אדער זיין באס פירט זיך אזוי אויף צו אים. האסט אויך געזאגט דעם בעפ אמאל געשען, ס'ליגט מיר אין די ביינער, איך געדענק ווי דו האסט עס ארויסגעברענגט דעמאלטס. יא, ס'ליגט אסאך, איך האב אמאל גערעדט צו א חבר א אינגערמאן, איך מיין וואס איך קען, איז ער האט פארציילט אז ער האט א בן משפחה וואס איז זייער גוט אין יענעם אוועקמאכן, נאר דער אינגערמאן צו וועם איך רעד איז איינער וואס מען רופט אבזערווענט ער כאפט אויף פרטים יא, ענעלייז, סאו ער האט געקענט נאכמאכן וואס, למשל ער קען דערציילן איך ארבעט מיט איך ווייס נישט איך מאך גרעפיקס יא, און דער בן משפחה האט געקענט גיין מען קען פון דעם מאכן פרנסה יא.

אקעי. סאו, און עס איז זייער זייער אנעוועדענט, ווייל אסאך מענטשן וואס האבן נישט די יכולת, ער קען דיר נישט זאגן וואס ער האט געטון, וואס ער האט געטון מיט מיר. אבער איך ווייס איך וואק אוועק פון אים איך פיל ווי א גארבעדזש, איך פיל ווי א שמאטע. צו רעדן וועגן אים, שטעל איך מיך אפ דערויף, ווייל די שואל אסאך מען ווייסט אויך נישט פונקטליך, קען נישט אנווייזן, אבער קען מען זאגן וויאזוי ער פילט, און דו שוין אפ, האט שוין געהאט שאלות אין דעם סארט, און דיין תירוץ איז אמאל געווען אז קוק ביי דיר אליין קודם צו ביסט נישט זייסט א סענסיטיוו מענטש וואס ווערט שנעל געטראפן אדער וועם ס'דאכט זיך זאכן אדער וואס טאטשט אויף זאכן, אבער אסאך מאל איז עס אז די מענטש יא איז געזונט און שטארק ס'פעלט אים נישט גארנישט, נאר ס'דא מענטשן וואס האבן די יכולת אוועקצוקלאפן און אוועקצומאכן אן גארנישט טון. אקעי, איז דא איז דא אפאר נקודות, די ערשטע לייק אזוי ווי טריגער אזוי ווי טענץ וואס כ'האב געגעבן ווען כ'האב געהערט די קוועשן איז די ווארט מאכט מיך פילן, אקעי, יענער מאכט מיך פילן, דאס איז עפעס וואס איך קען נישט איך קען נישט גיין צו די תירוץ פאר איך עדרעס די זאך, ס'נישט דא אזא זאך איינער מאכט דיך פילן. איינער טוט א געוויסע זאך וואס ווען יענער טוט די זאך, דו וועגן דיינע ריזענס פילסטו אזוי און אזוי, ס'קען זיין אז יענקל אדער בערל אדער איך ווייס שמעלקע וואלט ווען געפילט אינגאנצן אנדערש ווען יענער טוט די זעלבע זאך וואס ער האט געטון צו דיך. אקעי. סאו די קאנצעפט פון יענער מאכט מיך פילן. איז א זאך וואס איך וויל מיך אפילו יעצט נאר מוחה זיין קעגן דעם קאנצעפט, יא? יענער קען דיך נישט מאכן פילן זאגסטו? קיינער קען דיך נישט מאכן פילן גארנישט. אקעי, קיינער. דו פילסט דיינע אייגענע פילינגס יעצט. איינער קען טשעפענען, איינער קען אריינפליקן, איינער קען טון א געוויסע זאך וואס ווען יענער טוט די זאך, בדרך כלל גייסטו פילן אזוי און אזוי, ספעשעלי אויב דו ביסט א סענסיטיוו מענטש, אדער ספעשעלי אויב יענער איז א מענטש מיט פאוער איבער דיך, אדער אזעלכע סארט זאכן. אבער קיינער קען דיך נישט מאכן פילן זעכן, אקעי? דאס איז די ערשטע פוינט וואס איך האב געוואלט ארויסברענגען. סאו דו זאגסט ווען איינער טריגערט עפעס ביי מיר, ער זאגט עפעס וואס רופט זיך ביי מיר אפ אויף א געוויסע וועג, איך ווער פארשעמט, איך ווער אויפגערעגט, איך ווער פארווייטאגט, איך ווער צובראכן, יענער האט נישט געמאכט מיך אזוי פילן, יענער האט נאר געטאטשט עפעס וואס ביי מיר וואס ביי מיר וואס וואס וועגן מיינע סיבות יא מאכט מיך אזוי פילן. יא. אקעי. יעצט ס'מיינט נישט צו זאגן אז וואס יענער האט געטון איז ריכטיג אדער נישט ריכטיג, און ס'מיינט נישט צו זאגן אז יענער דארף נישט פארבעסערן זיינע זאכן, אבער כ'וויל פשוט זיך באציען צו דעם מאכן פילן. אקעי. אקעי? לייק איך איך פיל ווען יענער טוט עפעס א געוויסע זאך. אקעי. סאו דאס איז דאס איז די ערשטע נקודה. די צווייטע נקודה איז יענער פרעג וועגן די פריז. וואס זענען מיר. יא לייק למעשה ווען ס'קומט למעשה און ס'געשעהט אז יענער טוט צו מיך די זאך וואס וואס בדרך כלל ריעקט איך אין א וועג וויאזוי איך פיל נישט בא'טעמ'ט, בדרך כלל וואס ס'גייט געשעהן איז איך גיי אריינגיין אין א מורא'דיגע שטארקע פריז. איך גיי ווערן פארפרוירן, און איך גיי נישט וויסן וויאזוי צו ריעקטן, יא דאס איז געווען מער ווייניגער. סאו ס'איז זייער אסאך וועגן וויאזוי מען קען עס אנטאטשן, די באטאם ליין איז אזוי ווי וואס וויאזוי דיעל איך מיט די פאקט אז ווען איך מיעט א טאקסיק מענטש, לאמיר עס אנרופן סתם פאר די סעיק פון די קאנווערסעישן, א טאקסיק מענטש, א מענטש וואס איז. פירט זיך אויף נישט שיין צו אנדערע, כ'האב כמעט געוואלט זאגן די ווארט וואס מאכט פילן אנדערע נישט גוט, און איך פריז. סאו די סימפל וועג וואלט געווען עס פרעגן יעדע רעכטדענקענדע מענטש און זאגן, דריי דיך נישט לעבן אזעלכע מענטשן. און רוב מאל זענען זיי גערעכט, דריי דיך נישט לעבן אזעלכע מענטשן, אבער בדרך כלל מענטשן וואס פרעגן די שאלה, און איך שטעל מיך פאר אז אין אונזער קעיס איז אויך די זעלבע זאך, איז א מענטש וואס דו קענסט נישט זאגן דריי דיך נישט לעבן דעם, ס'איז אדער א נאנטע מענטש אדער אין די משפחה אדער אין די ארבעט אדער אין די קאמיוניטי אדער אין די גרופ פון פרענדס אדער אזעלכע זאכן, מען קען נישט זאגן סתם דריי דיך נישט, ס'טייטש וויאזוי קען איך מיך סוקסעספולי פראטעקטן. ווען א טאקסיק מענטש וואס איך דארף מיך דרייען מיט אים געט מיר דעם עטיטוד אדער דעם ביהעיוויער וואס מאכט מיך פילן אין א געוויסע וועג, יא איך האב געיוזט די ווארט מאכן פילן אבער דו פארשטייסט וואס איך מיין. וואס יענער האט באצייכנט ווי מאכט יא יא יא יא אקעי. יא, סאו ס'איז דא אפאר וועגן וואס איך וואלט ווען צוגעגאנגען צו דעם, איין וועג וואלט געווען צו קומען פריפעירד, מינינג, וויסן פאר דעם, עקספעקטן פאר דעם, עקספעקטן איז עקט, ער לייגט נישט אן קיין שום עקספעקטעישאנס אז יענער גייט אדער עקטן צו מיך אין א וועג וואס איך גיי פילן אקעי, אדער ניוטרעל ווייס איך מער לייק עקספעקט נישט פון יענעם בדרך כלל איז עס למשל א קינד פון א טאטע מאמע אדער איינער צו זיין פארטנער יא א ספאוז א מאן אדער א ווייב אדער נאנטע געשוויסטער עלטערע געשוויסטער וואס זענען פאוערפול אדער א מענטש אין די קאמיוניטי א פרענד יעצט אויב דו גייסט צו אים און דו עקספעקסט פון אים ער גייט זיין נייס און ער איז קאמפליטלי די אפעסיט, אדער ער איז אין א פאזישן וואס ער וואלט ווען געדארפט זיין נייס צו דיך און ער איז קאמפליטלי די אפעסיט, דעמאלטס קען, דעמאלטס איז דא זייער שטארקע פלאץ פאר די ריעקשאן וואס די שואל האט אראפגעלייגט פון פריז, לייק, דעמאלטס קען איך ווערן קאמפליטלי פילן ווי איך פריז, ווייל איי מין העי, דאס איז ריזיג די שאק, די wow, וויאזוי קען זיין אז, סאו. קען לכתחילה פריפעיר, דאס וואלט געווען איינע פון מיינע אנווייזונגען וויאזוי זיך צו פריפעירן, נאמבער וואן דורכן לאוערן די עקספעקטעישאנס, נאמבער טו אין מער א ביהעיוויערל וועג איז צו איז צו פרעקטיסן, לייק אין דיין מיינד גרייט דיך אן, נישט אין אן אבסעסיוו וועג פון כל מיני אבסעסיוו. אויסשפילן וויאזוי דער שמועס קען גיין, אבער אין א מער רואיגער אקעי וואס וואס קען שוין זיין, וואס קען מיך שוין יענער זאגן, אדער אקעי מסתמא גייט יענער זאגן דאס אדער זאגן יענץ און איך גיי פילן אזוי און איך גיי פילן אזוי, ביג דיעל. די נאך א נקודה איז זיי אקעי מיט דעם אז ס'קען זיין אז דו גייסט פריזן. ס'איז אקעי אז איך פריז און איך דארף מיך נישט אנרופן יעצט עפעס. אדער פרעקטיס אין דיין מיינד, וויאזוי וויל איך עקטן ווען איך פריז? למשל, אויב אויב רעדט מען פון א מאסגעבנדער מענטש, מ'רעדט פון א מענטש וואס מ'קען זיך רעכענען מיט יענעם, מ'קען מען קען רעדן מיט אים, למשל עס איז דא מענטשן וואס זענען זייער קוויק, אקעי, נאך פאר זיי האבן א טשענס האבן זיי שוין ארויס געמורמלט דעם זאך וואס האט גורם געווען אז דו זאלסט פילן שלעכט, איז אסאך מאל זענען נייס פיפל, גוטע מענטשן, אבער ער האט נישט געטראכט צופיל, אדער ער איז געווען פארנומען מיט אנדערע זאכן, אדער דו ביסט אזוי מין שטיל און איידל און כמעט דורכזיכטיג אז יענער. כאפט אפילו נישט אז ער האט געטון עפעס מיט די חשבון, מאך יענעם אויפמערקזאם, לייג זאג פאר יענעם, סעי איט, יא, ספעשעלי ביי קאפלס, סעי איט, זאג פאר יענעם, אה, די וועג וויאזוי דו האסט מיך יעצט געזאגט, ווען דו זאגסט אזוי און אזוי, פיל איך אזוי און אזוי, אדער, דעמאלטס קענסטו נוצן, מאכט מיך עס פילן אזוי און אזוי, איטס אקעי, ווייל דו זאגסט נישט פאר יענער, נאר ווען יענער טוט דאס,

נאך פיל איך זייער אנקאמפארטעבל, איך וואלט ווען עקספעקטעד פון דיך אנדערש, און דאס איז מער דאס איז אין קורצן, ס'איז דא נאך עטליכע אבער לאמיר קודם הערן דיין וואס זאגסטו צו די איידיעס. די איידיעס איז זייער גוט, און איך גלייב עס ווענדט זיך זייער אזוי געזאגט ס'ווענדט זיך זייער שטארק אין ווער דער יענער איז, וואס איז זיין מעמד בשייכות צו מיר, זיין פאזישן, ס'איז א פרענד צו איינער וואס איז מיינס גלייך און ס'איז. און אויכעט, ס'ווענדט זיך זייער א שטארק אין פון ווי פארוואס יענער טוט עס. אויב יענער טוט עס ווייל ער כאפט נישט איז גענוג צו ברענגען צו יענעמ'ס אויפמערקזאמקייט. טאמער יענער טוט עס פאר וואס מ'רופט שלעכטיגקייט, אבער בסופו של דבר איז געווענטליך ווען יענער איז אליין צוקלאפט, איז דא אנדערע וועגן וואס מ. די איידיעל וועג, ווי, איך בין נישט דארטן, אבער איך וואלט זייער שטארק געקענט באשטיין דארט צו זיין און איך איך בין מקנא די וואס איז דארט אז זיי ממש נישט אנגיין. כאילו פארוואס וויל איך ענטפערן? ווען איינער מאכט מיך אוועק פארוואס וויל איך ענטפערן? איך וויל ענטפערן ווייל ווייל איך פיל צוקלאפט, ווייל ס'האט מיך געמאכט פילן א געוויסע וועג, און איך וויל מיך ארויס איך וויל ארויסקריכן דערפון, איך וויל צוריק טרעפן מיין גראונד, זיין שווה בשווה מיט אים אדער נישט אזוי טיף אין דאס ווי איך פיל יעצט. איז ווען מ'פילט אבער גענוג גוט מיט זיך אליין אז דאס מאכט נישט אויס, דעמאלטס פעלט עס נישט אויס. און איך ווייס אויך בסופו של דבר אז די מענטשן ארום און ארום, יא, מענטשן זענען נישט משוגע, מענטשן ארום און ארום באמערקן אויך וואס דו באמערקסט, און ס'איז א, און ווען יענער מאכט אוועק סתם ווייל ער מאכט אוועק און לאזט די אנדערע אויך באמערקן, און איך העל נישט ענטפערן פון א פלאץ פון שטארקייט, איך ענטפער נישט ווייל ס'האט מיך נישט בארירט, וועלן עס אנדערע אויכעט באמערקן און וועט עס רעספעקטן, פארקערט, מענטשן האבן דאס ליב צו זען און מענטשן ווילן אזוי זיין, יעדער וויל אזוי זיין. סאו דאס איז די איידיעל, אבער ס'איז שווער אנצוקומען צו די איידיעל אפילו ווען מ'פארשטייט עס, יא, איך האב געהערט פון א גוטן איד, די צווישן הארץ און צווישן הארץ און מח איז דא א מרחק פון פינף הונדערט יאר, וואס מ'פארשטייט, אקעי מורא'דיג, אבער תכלית למעשה און אריינלייגן אין די ביהעיוויער און דאס נהגות און די. דאס איז די שווערע זאך. סאו אויב ס'קומט פון, אבער למעשה יא, ס'איז שווער אנצוקומען צו די פלאץ, ס'איז דא מיטלען, נאר מ'דארף וויסן ווער יענער איז און פון ווי ער קומט מיט דעם. יא. יא. סאו ס'איז דא נאך צוויי פוינטס וואס כ'האב געוואלט ארויסברענגען, זייער שיין געזאגט פון חזי, זייער זייער שיין.

אסאך מאל איז די זאך וואס יענער טוט צו אונז וועגן א געוויסע זאך וואס אונז טוען צו יענעם, ס'איז אין ריספאנס פון עפעס וואס אונז טוען, ס'קען זיין אז דו ביסט שארף אדער איגנארענט, אדער פארחלומט, אדער עני, ס'איז דא זייער אסאך מאל וואס איך בין די גורם פאר די וועג וויאזוי יענער פירט זיך אויף צו מיר, איך טריגער עפעס ביי יענעם, און זיי אוועיר פון דעם, אדער געב אויך פאר יענעם דעם בענעפיט אוו די דאוט אז ס'קען זיין אז דאס איז וואס יענער, און אסאך מאל זענען די זאכן אזוי מין סאטעל, אזוי מין איידל, אזוי מין דקות'דיג, אז מ'כאפט עס נישט. אזא פאל איז גוט צו האבן עכט א נאנטע, א נאנטע באק, א נאנטע חבר, א נאנטע חבר'טע, וואס קען מען זאגן דעם אמת אין פנים, און קומען פון א גוטע פלאץ, אזוי אז ס'זאל מיך נישט וויי טון, אדער כ'זאל זיין רעדי צו ווערן וויי געטון פון יענעם אויף ביי אינוויטעישן. יא, יא. און און סאו די באטאם ליין, ווען דו קומסט צו די פלאץ און דו פילסט ווי דו ווערסט פראזן און דו ווייסט נישט וויאזוי צו ריספאנדן, האבן זיך געגעבן אפאר איידיעס, קודם כל, ס'איז אקעי. צווייטנס, פרוביר צו קומען גרייט. פרעג יענעם, אפענערהייט, פרעג יענעם, זאג יענעם, אויב איז עס איינער וואס דו קענסט דיך ארויסשאקלען און יענער איז באמת טאקסיק, קענסטו אפלאזן די רילעישאנשיפ. טריי צו זעהן און טרעפן דיין פלאץ באמת, ס'איז אויך דא כל מיני גראונדינג איידיעס פון לייק וויאזוי זיך צו בארואיגן ווען דו ווערסט פראוזן און יא וכו' וכו', ס'איז דא נאך אסאך אסאך אסאך צו זאגן אויף דעם. ווי אייביג, יא. יא. אבער ס'איז יא, בקיצור, ס'איז דא חומר למחשבה, סענס אוו מער ביסל קלארקייט לאמיר זאגן,